Zirlai zawng zawng te kum sangni sawmhnih pakhat kum thar chibai ka buk cheu a, hei kan zirlai kan ti chhuak lo rei ta khawp mai a, ka computer ten chhe ren rawn a, kum thar ah chuan exam te lo hnai chho tawh a, kan zirlai te zir chho tan leh dawn ila a tha ang e, vawiinah hian The Rat Trap Kan zir dawn a ni. Flamengo zirlai bua Pros zirlai palina kha a ni a, chu chu vawiinah hian kan zir dawn a ni. Kan zirlai zir tur hi Selma Lagerlof zia a ni a. Ani hi a chanchin tawite han sawi dawn ila November ni sawmhnih sangkhat zariat sawmnga pariatah a piang a, March ni sawm paruk sangkhat zakua sawmliah a thi a. Swedish mi a ni a, zirtirtu a ni a, thuziak mi a ni bawk a. Tichuan, kum sangkhat zakua pakuaah khan Nobel Prize in Literature a lo dawng nghe nghe a. Nobel Prize ah chuan Literature huang chhung bikah chuan hmeichhia zingah Nobel Prize dawng hmasa ber a ni nghe nghe a ni. Tichuan chu mai bakah chuan Swedish Academy-a hmeichhia member nihna an pek hmasak ber a ni nghe nghe a. Chutiang chuan hmasa ber nihna kha a nei nual a, a thuziak avangtein ngaihsan leh chawimawi a hlawh viau mai a. Chu chu ama chanchin tlangpui a ni a, achievements te kha kan han tarlang bawk a. Tichuan A thu ziak zawng zawngah hian mihring te sual tak anga lang te pawh kan rawn chhungril tak a, mi tha tak kan lo nih theih zia tarlanna a ziak nasa em em a, chu chu a thu laimuua a dah nasa a, inhriat thiam tawnna leh inhmangaihna a thu ziakah hian a dah pawimawh em em a ni. He thawnthu kan zir tura hi Sweden rama an Mines, a bik takin thir iron ore an laih chhuahna khami hmun beh chhana zia kha a ni a. A thawnthu ah hian characters an tam lem lo va, changtu an tam lem lo va. A changtu pa ber hi The Peddler or The Stranger kha a ni mai a.

Kha Sezu thang zuartu pa lo khawngaih a a inariahtirtu pa kha a ni a. Tin, characters dang kan hmuh te chu an thirdeng hotu ber Master Blacksmith kha a ni a, tichuan a hnuaia a tanpuitu amah tanpuitu apprentice kha a lang bawk a, a bak chu midang an awm lem lo a ni. Tumdanga kan tih ang bawkin a thawnthu pumpui kan sawi dawn lo va, A tlangpui inhriatthiam theihna tur atana ṭanpuitu tur ang lek kha kan sawi leh dawn a, a vai a sawi dawn chuan he thawnthu phei hi chu sei khawp mai a, chuvang chuan a vaiin kan sawi lovang a, in tan a ṭangkai thei tur awm tawk a fun kim tawk siin sawi kan tum leh dawn a ni. He thawnthu The Rat Trap-a a changtupa ber kan hmuh hi. In leh lo nei lova ni a, khawlaiah te a remchanna apiangah ti khan kal kualin a riak lawr mai thin a, a remchan ang angin ti khan a thil neih theih ang ang hmangin sazu thang te siam a, chung chu a zuar kual pah a, tichuan a vak vel thin a, in leh lo a nei lem lova ni. Tichuan ama ngaihdanah chuan Khawvel hi sazu thang lianpui a ni a, chu chuan mihring tena kan it turin kan it zawng tak chawchahah a rawn hmang a, tichuan chumi chu kan han lak ve leh kan han ban ve leh chuan khawvel hian min awk a, min tihlum mai thin a, thangah min awk a ti khan kan tang mai thin a ni tih kha a ngaihdan lian tak a ni a. Tichuan tlai khat chu in te tak te mai hi a vah velna ah khan a thleng hlauh mai a. Chutah chuan putar pakhat hi lo cheng a, chu pa chuan a lo lawm em em mai a, ih chaw te lo pe a, vaihlo zuk tur te lo pe a tichuan titi a ti ti te vawrin an hlim dun em em a ni. Chu bakah chuan kha pa kha, kha putar kha ei zawnna chu bawng hnute zuar a ni a, bawng pakhat a nei ve a, a bawng hnute hralhna khan a intung nung ve hram hram a. Tunhma chuan khalai bul hnaia thir chherna hmun Ramsjo ai rawn uak sah khan a thawk ve thin a, amaherawh chu Tartak avangin a thawk thei ta lo va, amah intun nun nan bawng a nei a, bawnghnute a hralh thin a ni. Kapa khan a kawm tur a neih loh em avangin. Khasa zu thang zuar tupa rawn kal pawh kha a lo lawm em em mai a, aah eng chinah khan nge a lakah in sum tur tih pawh hre thiam lovin kha mi ni a, a pawisa thawh chhuah ve chhun. Cheng sawm thum ti mai ang aw thirty kroner. A bawng hnute hralhna atanga a pawisa hmuh ve chhun te pawh kha a dah thatna nen lam a hmuh hlauh mai a, tichuan a pawi chho ta a ni. Aw a tuk zingah chuan kha putar leh a mikhual pa changtupa bera kha an chhuak rual a, an inthren ta nghal a ni. Mahsela a hnu rei lo teah chuan a mikhual pa chu lo let lehin kha pa pawisa a dahna hriat avang khan tukverh darthlalang ti kehin a pawisa kha ruk chhuh a ruk sak ta a ni. Tichuan, pawisa ruk avangin a hlauthawng a, kawngpa ngaia kal chuan a An man chhuak ang tih hlavin ramhnuai lamah kawng te zawhin a lut ta a. Mahsela kal thui telh telh a, a bo nasa telh telh mai a. Ramhnuaiah khan chhuah leh ngaihna hre lovin a bo ta hmak mai a ni. A mang ang em em mai a. Chutah chuan a ngaihtuah chhuak ta a, a tir a kan sawi chiah. Khawvel hi Sazu Thangli an pui a ni a, tia a lo ngaihdang kha a dik ta chiahin a hria a. Chu khawvelin a a chuchah Khapa A pawisa cheng sawm thum leka kha itin a la ta a, tichuan khawvel chuan a thang a awt a awk ta a, a thi dawn ta a ni tiin a inngaihtuah buai hman hial a ni. Tichuan chau tak maiin a mu a, an mu chiah a bengin lei an si chiah kha thil inchhuri dup dup ri hi hrit a hre ta a, tichuan mihring an awm hnai a ni tih hrethiamin hmanhmawh takin a pan a. Iron Works kha a va thleng ta hlawl a ni. Tichuan chutah chuan a lut a, Aah, an thir rawhna hmun an rawh tuina mai ti mai ang aw. An thir rawhna hmunah khan mei an chhem reng avangin mei lumte aiin tichuan chutah chuan a tawm hul ve ta a. Mahsela, aah, kha hmun a lo awm an thir dengpa leh a bul, aah, a bula hnathawk apprentice khan engah teh vak an lo ngailo a, biak pawh an lo be lo a. eh hnawh phei chu an lo hnawt bo chuang lo va ni. Amarawh chu an lo welcome viau lem lo a ni. Chu Iron Works chu pa pakhat hausa tak mai ta hi a ni a. A tlawh pawh rawn tlawh fo thin a, chumi zan pawh chuan a rawn tlawh a. Kha Sazuthang zuartu pa vawt ti tak maia meilum ai lo thu khawr hlan pawh kha ava hmu ta a ni. Tichuan an en chiang a, chu pa chu hmana sipaia a tanpui tawh kha niin a hre tlat mai a, chu pa chu hming Captain Vonstale a ni. Khatianga a thianpa nih a hriat. Chenna tur in pawh nei lova, a thir chherna hmuna lo tawm hula meilum lo ai mai mai kha khawngaih em em mai a, tichuan. A inah hawpui turin a sawma a nupui boral tawh thu te a fa te hmun danga a dah avanga a fanu nen chauva inah an awm thu te leh Krismas hmanpui tur an neih loh thu te kha a hrilh a. Kan inah Krismas min rawn hmanpui hram teh tiin nasa taka nasa takin a sawm a ni. Kha Rat Trap Seller kha sazuthang zuartu pa pawh khan an hai ve leh khan ka ni lo ve lo tih that ve mai awm kha a ni a. Amaherawhchu kha mi hausa pa khan Pawisa emaw a pek ve ringin a thian pahlui a nih te chuan pawisa te pawh min pe mai thei asin, min hai man a tiin aah ka ni love a lo ti duh bik lo va. Mahsela a ina kal tura sawm takah kha chuan man chhuah a hlau leh si a, aah a hreh a huphurh em em a chuvang chuan a hnial ngar ngar a, Iron Master pawh khan A sawm chhuak zo ta lo va ni. Tichuan hreh tak chungin Iron Master chuan a haw san ta a, mahse la rei lo deuhah chuan a fanu Edler Wilmanson kha a rawn tir leh ta thung a. Chu pa va hmuh chuan Edler chuan, Hetianga i awm hi kan rem ti miah lo va ni, chuvang chuan Ei khawngaihin kan inah chuan min rawn pan hram teh tiin a va sawm a, khatia nula in a sawm takah kha chuan aah a hnial hreh ta a tichuan a zui a, Edla chuan kawrlum tha tak mai a rawn ken bawk a, chumi ha chung chuan an inzui chhuak a, sakawr tawlai lirah chuangin tichuan eeh an in lam chu an pan ta a ni. Edla khan a duat em em mai a, a khawngaih em em mai a. Kha pa ina a hreh deuh nia hriat avang khan e kan inah i rawn kal anga zalen takin i rawn lut ang che in zalen takin i duh hun hun ah min chhuahsan leh thei ang tiin a lo intiam bawk a ni at lah khan tichuan a zui ve ta mai kha ni a tichuan a mu nghal ta char char a a tuk zingah chuan an bual fai a A hmai a a hmul han buk lutuk te kha an han meh fai sak takah chuan Edla leh a pa khan an han hmuh chuan The Iron Master, Kha in neitu pa, Edla i pa khan a thian pa ni lo a ni tih kha hre chhuak leh ta si a. Captain Von Stale emaw a tih kha a lo ni reng reng lo mai a. Chuvang chuan Iron Master chuan, E, min bum a ni. Police kan biang e tiin Police kha ko a tum a, amarawh chu Sazuthang zuartu pa kha an khat ia a laka Police ko an han tum kha chuan a lo duh bik hauh lo mai a. Sazuthang thiu ri bawka kha khawvel hi Sazuthang a ni a tih bawka kha tikhan a hrilh chho leh ta a, tichuan kha Iron Master ngei pawh kha nakinah chuan khawvel hian a la man chhuak ve ang che tiin a vau lawk deuh ti tih nghe nghe a ni. Tichuan kha Iron Master pawh khan A khatiang a thufing pui mai kha pa tawp hnawk ve takin a sawi kha a lawm riau a, chuvang chuan police chu ko leh ta lovin kan inhi chhuahsan rawh tiin ih a hnawt chhuak ta zawk a ni. Mahsela khatia a chhuah tir an tum takah khan Edla khan e ni love a ni hi kan ina Christmas hmang turin kan sawm tawh a, a rawn hmang ngei tur a ni, kan hnawh chhuah leh hi kan tih tur a ni love. Kum tluanin a vak a vak a. tawmhulna tur leh thawmhnaw lum tha pawh nei lo va, chuvang chuan zan khat lek Krismas chhung lek tal chu a dam chhunga vawi khatna reng reng turin kan inah hian Krismas hlim takin lum nuam takin puar takin hmang ve rawh se tiin a pa lakah khan a chhan ta a. Tichuan a pa pawh chuan lung si lo zetin a fanu duh dan chu pawmpui ve ta a ni. Tichuan, duat takin an enkawl a, a mu deuh ngawr ngawr a. I, eitur a awm changin a ei leh tawp a, a bak chu mu ngar ngar a, hetlaiin hmuh danah chuan, Aah, hahdam taka mut hun nei ngai miah lo, niin a ngai a, chuvang chuan a khawngaih leh zual em em mai a, a nina awm chhung kha chuan a duh tawkin mu sel a, a duh a ni. Tichuan, a mu ta ngar ngar reng bawk a. Tichuan, Krismas ni a lo ni a, Krismas ur lawk nia an ei tur siam zawng zawng te leh khatiang zawng zawng a eipui hnuah khan Krismas ni a lo thleng ta a. Tichuan, zingah an mikhual pa Lamut avangin Edla te pa fa kha inkhawm turin an kal a. Tichuan, chu tan inkhawmna ah chuan mi pakhat, mi pakhat sazuthang zuar thin in an putar te Pawisa neih zawng zawng a ruk sak thu kha an hre ta a, chu chuan Etlai kha rilru ah Etlai rilru kha ti hrehawm em em mai a, Khapa an ina lo sawm lut mai leh ah mi tha tak anga khati a lo dawng sawng mai kha hrehawm a ti em em a, chu bakah chuan a pa lah chuan a in ah a lo tawng el khum a, e kan inai a rawn hruai luh pa chu fel hle mai ka kan bungrua te kha engmah awm a lo awm tawh lo ang a, Lucky mangem aw tih te in a fanu kha ah a hau titi ah a tawng el khum deuh a ni. Tichuan, an va haw chuan an rin ang ngeiin an mikhual pa chu a lo awm tawh hauh lo mai a. Mahsela, rin loh tak maiin an in atangin engmah rukchhuah nei lo va, rukchhuah hnekin, E tlai tan khan thil pek a lo hnu chhuiah nghe nghe a. Tichuan, chu a thil pekah chuan a funna khan hawng a, sazu thang te reuh te a awm a. Chumi chhungah chuan a pawisa ruk, kroner sawmthum, bakah Lehkha kut ziak tha vak lo a inziak hi lo awm bawk a, chu lehkha ah chuan Etlai kha a ngil neihna avangin lawmthu a hrilh a, chu bakah chuan khawvel thanga ka awk tur lak atangin min chhan chhuak a ni, chuvang chuan he pawisa hi Khapu Tarte hnenah khan i lo pe let leh dawn nia tiin lehkha a hnut chhiah nghe nghe a ni, chumi hnuh chuan Etlai kha lawm em em a, a hmangaihna khan kha Peddler kha a ngaihtuah dan te a thlak danglam a ni tih kha a hre chho, a hre chhun zawm ta bawk a, chu chuan a ti elawm em em a. Chu bakah chuan kha Rat Trap Cellar khan a hming kha Captain Von Stale tiin a rawn ziak nghe nghe a ni. Khati zawng kha thawnthu chu ni a, khatah hian Captain Von Stale chungchangah khan han sawi chhun zawm lawk ka duh a. In exam hunah Captain Von Stale hi True or False ang pawhin Multiple Choice Question ang pawhin rawn kal ta sel a, The Rat Trap Seller kha a hming chu Captain Von Stale a ni tiin rawn kal ta sel a, a ni tak tak anga ziah ve thei a ni a, amarawh chu nihna takah chuan Captain Von Stale a kha chu Iron Master thian pa kha a ni a, a ni emaw tiin The Rat Trap Seller a kha Captain Von Stale tiin a ko mai mai a ni. Chuvang chuan a hming tak tak a ni lo a, he thawnthu ah hian kha mi rethei pa kha a hming a lang lo a ni tih kha hriat tel atana tha awm e. Tichuan a thawnthu kha kan zir zo ta a, kan hriat atana pawimawh em em mai chu he thawnthu ina sawi tum lian tak pakhata chu, hmangaihna leh inhriatthiam tawnna bawk kha a ni. Hetlai khan hmangaihna kha mi rethei hnenah khan a lantir a, tichuan a thil ruksa pawh pek let leh hial a duh phah a ni. Khatianga hmangaihna dawng ngai lovin a hmangaihna a dawn khan a nun a nghawng em em a ni. Chuvang chuan hmangaihna leh mihring leh mihring inkara inhriatthiam tawnna, Ih kan zir chhoh zel na ah eng ang pawhin lehkha thiam chhoh vil a, eng ang pawhin hlawhtling chhoh vil a, midang te ah hriatthiam na leh hmangaih na kan ngei a kha a pawimawh em em tel a ni tih kha kan hriat atan a tha awm e. A moral hi ih a pawimawh em em thin a ni tih kha kan sawi fo kha. Chu bakah chuan kan sawi fo thin angin a bu chhiar a kha theihnghilh lo ula uluk takin Vawi hnih vawi thum a theih chuan vawi li vawi nga a tam thei ang ber chhiar chhuah kha inhriatthiamna atan a tha ber a ni. Zirlai rawn tih chhuah leh vat kan tum dawn nia. Tichuan channel hi in lo subscribe ang a, suggestion kalpui dan tur tha zawk inhriat pawhin comments lamah in rawn ziak ang a, hetiang khan min fin chhuah zel dawn nia.